Y rhai nofelwyr hyn sy' 'di sgwennu nofele, nhw sy' 'di chwysu i greu nofele eu s- saernïo nhw, neu'r yy rhai sy' 'di sgwennu cofianne. Yy dim ond derbyn nhw dwi 'di wneud a cynnig y marn ac falle rhoi awgrymiade. Felly dwi'n teimlo'n euog bo' fi'n ca'l gwobr am wneud y fath beth. O, ch'mo' be', fi'n siŵr os bysen i'n gofyn iddyn nhw heno, bysen nhw'n gweud bo' nhw'r un mor ddiolchgar yy i chi am y gwaith 'ych chi yn neud, achos dyna shwt ma' nofel neu darn o waith yn dod yn rhywbeth arbennig. M- ma' pobl eisie cael pâr arall o lyged arnyn nhw, yndos e? O- o's.
Be' sydd yn digwydd fel arfer, yndyw e, gan mai, fel wedes di, Rhodri, yy golygydd creadigol ydw i. Byddai'n hawdd iawn iawn i fi fel athro Cymraeg fynd i chwilio am walle a prawf ddarllen, ond dwi'n, dwi, dwi yn tacluso chydig bach o'r Gymraeg. Ond yr hyn dwi'n geisio wneud ydy edrych ar nofel uh, fel cyfanwaith a rhoi awgrymiadau i, i awdur. Wedyn, Dwi'n lico ei weld e yn dewis rhai awgrymiadau, ond ddim y cwbl. Pe bydde fe'n derbyn y cwbl, bydde hwnna yn ormod o gyfrifoldeb arna i. Felly, rhyw greu partneriaeth dwi'n ceisio wneud gyda uh, awduron. Mm chi wedi cyflawni siwr gymaint yn ystod eich gyrfa. Soniwch am rai o'r uchafbwyntiau i chi, a falle rhai o'r awduron adnabyddus di'n gwylwyr ni ddim yn, ddim yn gwybod. Wel, un uchafbwynt pendant a ddigwyddodd, a mynd nôl i 2005, a Llyfr y Flwyddyn, ac y pryd hynny doedd dim categorïau, ac ar y rhestr fer oedd tair nofel da'r Lolfa, felly allai'r Lolfa ddim ddim methu'r noson honno. Oedd Bethan Gwanas a Hefyd roedd um, uh, Angharad Elin Llwyd Morgan a Bethan Gwanas a Caryl Lewis, na chi? Na, Wych, na'r ddau. Mm.
A
enillodd Caryl gyda i nofel hi, Marfa Jaka Sianco, A rywsut o'n i methu â mynd i ecstacy gyda hi am y ffaith bod hi 'di ennill, achos o'n i'n cydymdeimlo â'r ddwy arall. Wrth gwrs, ie.
A, a sôn am Alolfa, wel wrth gwrs, Bedwen Lyfre, mae'n Aberystwyth, mae'n mynd i fod yn benwythnos a hanner, achos mae parti mawr pen-blwydd Alolfa yn hanner cant oed, ac yy, mae yn dipyn o garreg filltir, on'd yw 'i, chware teg? O, odi.
Mae'r hyn y mae Robert wedi wneud, a, a i'r rhai ohonoch chi sydd wedi darllen i lyfr e, mae'n angredadwy, wedi dechrau o ddim, dechrau drwy wneud posteri, a fel mae'r uh, wasg wedi tyfu o gam i gam, nes bod i erbyn hyn yn cael ei chydnabod. Uh, mae wedi cael ei chydnabod ar ei ôl i fod hi yn wasg radical ac y mae'n dal felly neu dwi'm yn credu bydden ni yn cyhoeddi nofele fel Llwyd Owen... Ie ie. ...a a Dewi Prysor. Ie. Achos i foi bach o Llanbimsent fel fi oedd hi'n agoriad llyged i i ga'l yr isfyd yma o'dd Llwyd Owen yn 'i ddisgrifio a a'r yy